Subscribe ruai ini. Ngagai bala ucu ti baru sangkai ba ruai ini. Ini meri selamat datai nuju bala ucau. Arap ke bala ucu ini manang enda leju meh ninga ini ke becerita. Nyadi bala ucu ini bedau nampung jerita Sarawak Buda Sekaut Tusun Ketiga. Tang bala uchu enda ngirau laban ini meruan bisi ngemaika bala uchu jerita. Nyadi baka ke malam tu, ini deka ngelansa jerita entu ai. Jerita tu endang iya baka selama diambi ini ari pej Iban tauka Ayul. Ngenangka nya, jerita tu nyadi maya Ayul nyelam kediri ba urung iya taun semilan belas semilan puluh lima maya iya agi ba pemeri dua munya uchu. Pulai sekula hari lima nya, dulu ayu tu nimpai pendiau ai nyangka agi keruah baka ujan demalam tang nasit bendar ga ai chilu laban ke ai batu deh sigi endang iya enda lama keruah. Lebuh maya ke benung bejalai pulai ke rumah panjai dia deh ayu bisi meda jampung. Ada beguai meh tudah ayur tu tadi ngelawa bakih iya jampung laban deka mai siko nya nyelam ikan kenu ku anak ati ayur. Tang meh jampung enggai laban sida bisi sekula lemai deh. Jampung ga pemeri nam maya nya ucau. Ninga jampung madah baka nya, nadai ko enggau meh ku ati ayur din. Ka pen enda, kediri aja meh tudah ku tu nyelam legih. Datai ba rumah panjai. Udah tembu ngintu diri semua ayu pen lalu ngira perengka diri. Genap iti perengka meruan magang semina beteri pichit aja meh deka biah nyau kulap kulap pichit laban beteri pichit ka udah biah. Berasai sinu anak ati ayu mea nya ucho laban deka meli beteri nadai ga anak sin ka pen enda ngena chara lama iya nya tencheng. Reding reding tudah tuai yu nenchang beteri ngichok ke pichit kena nyelam legi terang agi. Pia ke nya tadai. Pama yu udah ka bejalai iku kita ucau. Nadai alah tagang aki ngini ya ya. Macham ulah yu tu siko munya ucau. Laban tudah tuai sigi tak rindu bejalai ari mit nyentuk ke besai tuai diatu. Ayu enda lejuk sekali iya bejalai sebelah kampung ku kita ucuk. Nyadi ini pulai baru ngagai cerita ayu ke deka nurun nyelam tu tadi ucuk. Baka selama mega sepengudah beteri ditenchang, terang agi meh pichit tudah tuai ayu. Meda baka nya, ayu lalu guai nurun kai. Ke batang iya endar ayu tu tadi ucuk. Deka ngabas lubang sakam mari ulu pendai kira iya. Tengah jam pejalai ari rumah panjai. Ari maya nya manah endar nyengkaum endar ga ari maya nya. Ai mega naka iya penyiru. Seraya ke datai ba lubang sakam, iya bisi mansa lubuk siti nyadi lubuk nya bisi rebak. Nama agi deh ayu sigi ngai meh peluang nya uchu. Iya pun nyelam ga. Tang lebuh iya ke nyelam ba lubuk nya tadi, iya enda ngena lampu pichit laban ke ngelimat biteri pichit iya. Kitai ga sama nemu uchu rebak dalam ai sungai meruan ikan. Tak baru nyepuh meh tudah tuai ayur tu tadi ku kita uchu. Peda iya ada linau-linau buing setempap orang besai tuai meh pemesai buing nya tadi. Ada ari bajit kayu senentang pegau. Peda iya ikan buing tadi. Ada ga getak, ku kitai Ucau. Ikan buing ke ulih iya dulu tadi nya pen lalu diperurut kayu ngagai tali endui nusuk ikan tauka disebut orang tali dawai panah empu. Ayu pen lalu nyelam baru laban ikan mayuh dalam nerba nya baka sida banta, kepiat, palau tang ayu tu tadai deka ngiga ke besai kira iya pemesai buing ti ulih iya dulu tadai. Iya meh ngam kenu ku jaku ada dibajit ayu ba pegu peda deh gegetak baru tudah ikan palau nya uchau. Ayu pen lalu nguji mansut kediri ari dalam ai. Tang meh belakang ayu asai ke bisi utai nepan. Utai nangku. Tak tajam asai iya. Asai ke dikeramak orang belakang tudah ayu di sepi kia. Nyepi utai baka nya, ayu lalu nguing deka meda utai ke nepan belakang iya nya tadai. Tak tekenyit meh tudah tuai ayu tu uchu meda utai tak burak Ngebap mua iya. Pemarai iya meh aku tu. Pia kena ati ayu uco. Laban iya teringat ke jaku orang tuai ti nangkan utai ke penama guma. Seput ayu maya nya diasai ke iya nyau asai ke ka abih. Nadai ko enggau meh enti seput aku abih naka tu. Parai parai ga amat meh aku udah nguji ngidup kediri. Pia ko Ayu bejako kediri dalam ati ucau. Ayu pen lalu nguji berindik ba siti agan kayu kira iya sepemerap meh pemesai. Udah kaki Ayu chukup bekuda dia iya ada ngejut kediri enggau naka penegau tulang nguji mansut kediri ari dalam ai. Utai ke burak nya tadi agi mengkang ba mua iya nya ucau. Nasib Petara agi ngemata laban ayu mujur mansut kediri ari dalam ai sereta nyintak seput enggau dalam. Kira iya dua tiga kali meh tudah tuai ayu nyintak seput. Udah lantang mimit asai nyawa ayu pen ada ngesaika utai ti nangkup mua iya nya tadi. Ayu lalu belanda nuju uyut nyintak duka. Ayu enda malik ngagai utai ke nangkup mua iya nya lebuh iya ke belawa ngambi duko uchu. Laban ba ati ayu din sigi deka mepat utai nya aja. Datai ba uyut ayu deh nyintak duko latu ake iya ti suah kena ake iya netak tulang jelu sigi duko pemakai empu nya. Ada enda che chamang orang empu iya ko kita uchu lalu belanda baru nuju utai ke burak ti agi le lepo ba tengah lubok nya din. Iya meh nyau semak utai ti burak nya tadi baru ka ngayun ke duko latok deka mepat antu burak nya tadi enda mukai mukai ayo bisi meda tulis hak cipta kerajaan tidak boleh dijual utai ke burak nya tadi Tak kambut sum rana-rana. Ba mih ati tudah tuai ayuh ngumbai kambut sum nya tadi tak gumba. Keruu semengat. Nadai orang bukai bebuai sampah ke sungai tu sigi tukup pala indai jampung nya negi. Pia ku tudah ayuh uchup nguchau kediri laban indai jampung bisi ke kebun enda jauh ari endur ayuh ke nyelam nya tadi. Kira ke takah setanjung pia meh. Lantang meh ati tudah. Uchu Ayue nadai apa nama. Udah nya, Ayue pen nampung pejalai iya baru nuju lubang sakam ke deka dituju iya dulu tadi. Nyadi Uchu! Nyadi Uchu! Jerita entu ai kitai dilengka ke ini nangka tu dulu. Ila ini nampung iya ba tusun kedua au.